Però naħseb illi dal-pajjiż għandu bżonn lil kulħadd u l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn lil kulħadd. Biex insa lili. Hemm eks deputati oħrajn li jistgħu jagħtu kontribut. Niftakar per eżempju bħalissa f'Mario Galea, f'Clyde Puli, f'David Thake, Kristy Debono, Claudio Grech. Nispera mhux qed ninsa 'l xi ħadd. Dawk kollha deputati. Kristy Debono wkoll, jiġifieri hija Kristy Debono, dak li għamlet Kristy Debono. Ismani, ismani, qed insemmi. Again, I feel like it's too late to measure għax il-partit tiegħek. Għaliex?
Christe Debono, Christe Debono, xi ħadd jekk tista' ttella' li naqra eżatt il-memorja, kienet xi ħadd illi di kienet tgħid li tmur għax-xogħol, ma tmurx għax-xogħol mal-Gvern u ffrodatna jidhirli 90,000 ewro. Kemm kienu? Le, le, le. Hekk huwa. No, no, no, no. Mhux no, no, no. Qatt ma qatt ma nafha, le qatt ma smajtha li hi ddefrodat. Qatt ma smajtha.
No, no, no, no. Iddefrodatna fis-sens, fis-sens li di suppost marret għax-xogħol. U fi tliet snin tmur għax-xogħol forsi marret ħames darbiet, iċ-ċekk sarfitu xorta, il-paga ħalla stella xorta. U taf xi sekonda żgħax din niftakarha sew. Ħanajlek, Kristi Debono, mela Debono the Authorities Manager of Information Analysis earns up to 34,000 a year, but she only completed 8 hours of the 8 hours of the 1000 Imma dika mhix differenti. Kamon, mela, zom, zom, zom. Kif differenti?
Għamlu. Mhix differenti xejn minn Paul Paċ. Zero. U le, ejja, fej sejjer brasek. Ejja, bħala sejjer brasek. Le.
Inti qed ħalla serħat mal-bas u qed inħoss li l-għama politiku, l-nuċċali politiku tiegħek mhux qed jippermetti lek tara dak li huwa tajjeb dak li huwa Deputati, ismani, il-deputati ta' żewġ naħat huma eżentati hemm deputati miż-żewġ naħat. illi meta jkunu qegħdin jagħmlu xogħol parlamentari huma eżentati milli jmorru għax-xogħol. Dan il-full time tagħha ta'.
Dan il-full time tagħha. Hemm ħafna Taf x'kienet it-tweġiba tagħha? Taf x'kienet it-tweġiba tagħha? Meta għaltilhom għax tefgħu li d-desk dej il-portinara. Ma nafx bi onestament. Dik kienet it-tweġiba.
Onestament qed ngħidlek ma nafx.
U ħanajlek jiena kelli l-Bernard Grek hawnhekk. U l-Bernard Grek għamiltilu l-istess id-doba. U vera sorpriż li tissemmi l-kersi debon, onestament.
Meta semmejtilu.
Bernard Grech ukoll ammetta li l-Kerstiere Bono ma kellhiex tagħmilha din il-ħaġa u mbagħad għamel din insomma din l-analoġija vera ħażina tad-drug addict għax missna ntuha ċans ieħor għax da kulħadd jagħmel żball, eċċetera eċċetera. Fil-fehma tiegħi tliet snin ma tidħolx għax-xogħol u t-taxpayer iħallaslek il-paga. Però ismagħni ftit, attenti, attenti ħaj, mela, jekk ħa nsemmu wieħed, Irid isir analiżi tas-sistema kollha parlamentari għax sal-lum hemm deputati miż-żewġ naħat illi għax jagħmlu xogħol parlamentari, iż-żewġ naħat, il-full time job tagħhom, huma eżentati milli jmorru. Imma this wasn't the case.
Issa, jiena qed ngħid. 110% sure. Jiena però isma' tikkorrabora dan li qed ngħid jiena. Mela, isma' niftit. Meta għedtlek għandna bżonn it-talenti ta' kulħadd. Hemm min għandu 10% x'jagħti, hemm min għandu fifty percent. Però nemmen, nemmen, illi kulħadd, u pereżempju Kristi waħda minn dawk illi kienet assidwa ħafna fil-house visits pereżempju, in-nies, il-polls tafu sew. Issa tgħidli ma tistax tikkontribwixxi. Taqla' l-paga ma tmurx għax-xogħol biex ma tmurx house visits. Ismagħni, isma' ftit. Noqogħdu attenti għax jekk aħna rridu politiċi viċin in-nies mod, imbagħad hekk

Ejja naqblu li l-parlamentari jingħataw remunerazzjoni, u issa nista' nitkellem fuqha biex ħadd ma jkun se qed nitkellem għalija, għax m'għadniex fil-parlament, però hija ridikola li parlamentari jirċievi 950 ewro fix-xahar, partikolarment, jien pereżempju l-politika, jien kont intiha mal-erbatax-il siegħa, ħmistax-il siegħa kuljum. Jien issagrifikajt il-professjoni. U by the way, m'iniex l-uniku wieħed, hemm diversi. Ara taħseb li ma naqbilx.
Għal 950 ewro.
Ara taħseb li ma naqbilx.
Jiġri jiena għalija Ovvjament. Għazla tijaj, ovvjament. Jek inti għatta t-servizz il-publiku, ma mux ta' fil-sens. Għawek vera t-nħal l-ħas mal-bas, mela, jina t-najdlek li mux korret li bniedem għax għandu ċertu konnessjonijiet politiċi jista ma jitfacċa xaxxol u jitħallas xorta u jdaħħal id-dar b'madwar mitt elf ewro fuq meda ta' tliet snin u tidħol għax-xogħol xi erba' darbiet fi tliet snin. Jiġifieri din din kienet xi ħa ma nafx kif ma tafhiex sew din l-istorja. Onestament dad-dettall, no, ma ma rridx, jiġifieri. It-tieni ħaġa, u mbagħad qed nitħattu fuq isma' jista' jkun they don't trust me, mela nistgħu għandek xi paragrafi li nista' forsi ninterpella biex inlaħħam naqra.

Why she's not. So, they don't give me any work to do. I don't even have an office. My desk is in a corrider next to the maid, tgħid il-purtunara, miskina, sob sob. She told Times of Malta when confronted about her poor attendance, at no point did she go, Isma' bro, ikkalma ftit b'dawn il-mistoqsijiet, imma jiena mhux suppost, laqqas suppost post qiegħda x-xogħol, jiena għandi, jiena eżentata x'jiena membru tal-Parlament, eċċetera, eċċetera. Ma qalitx hekk, qalet, jien suppost qegħda hemm imma peress li ma jtunix xogħol, just iddeċidejt li ħa ndaħħal iċ-ċekk xorta. Mela, hemmhekk hemm frażi illi ma kinux ituni x-xogħol. M'għandix għalfejn iddubita minn dik il-kelma. Jekk, meta jkollok persuna li qed tkun vittimizzata b'dan il-mod, sempliċement għax hija membru tal-Oppożizzjoni. Eh, ġifieri vittma!
Uwejja, bro! Issa, hi qed tgħid hemmhekk. Immaġina dik il-ħaġa qalha xi ħadd. They don't give me any time, any work to do. Immaġina dik il-ħaġa qal, qalha xi ħadd Laburist. Kont tajt li kont tagħmel l-istess argument li qed nagħmel jiena. Jekk qed jiġi diskriminat politikament. Mhux qed jiġi diskriminat, bro. Inti eh, eh. taħseb li fl-MGA ma kieku riedet tgħidilhom isma' tuni xi ħaġa x'nagħmel. Kienu ħajdu la le le le ta'. John, kieku daret l-uffiċċju u saqsiet. John, I'm not privy, onestament. Biss però isma' niftit. I find this the core problem of this tribalistic mela, mentality. Mela, core problem ejja nilliminawha billi ndaħlu u naqblu kif kellu jsir. Hija ma nippretendi li xi ħadd oġġettiv, intelliġenti bħalek, jew insomma, intelliġenti bħalek, li bħalissa qiegħed iħoss mhux tkun oġġettiv, jgħid, isma' alla di, di, wara, wara tliet snin, għax ċemplulha t-Times tkellmet, iċ-cheque xorta baqa' ttieħdu. Jiġifieri fi tliet snin di ma ċemplitx lil xi ħadd u tgħidlu isma' jara dawn mhux qed ituni xogħol ta'. Mhux qed nidħol xogħol. Isma' fi tliet snin kull ma dħalt xogħol erbat ijiem.